Egaa jirri jirtuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa kan isin daawwachaa jirtan chaanaalii dursaa warrootii takka ammoo dursaa miinii egaa irraan tana viidiyoo haaraa waan illee isinii deebinee jirra isiniin jenna. Egaa akkuma agartan viidiyoo ammaan dura gadhiifne irratti ummanti takabbaluu didde qaalimaan tiyyaalleen bakka irraa koottu naan jechaa jirti hojii galaa. Egaa illeen nama fuudha kiyya hin feene takka ammoo bultii jaarratuu kiyya hin feene bira maal gootaa koottuu naan jette isii birattiin galuu deema eegaa ummaan ta'e amma qofaa gamasiisan jirti yaameetiin bakkaa deemuuf hin deemaan ja'aani. Egaa isiin ganna dhiiftee ganna dhiifuu na dhiisuu baattee deemuun kiyya hin oolamu silaa deemuun deemuudha fuudhuun kiyya fuudhuudha. Mee si waa hundaafuu maal isiin akka jettu wajjumaan laallaa isiniin jenna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Ilma kiyyaati maal mataa na oowwiftaa? Koottu bakka.

Eybii gurguddoo if jalaa siinii gasiisiiti taa'i miila kanatti wala miila kan kee kan bikka dhabe kana kaa dhundhuma afurtamii afur dheeraa kan maashaallahi.
Siinu waan hojii ta'e gadi naqin amma. Siini
eh dhiittee gadi naqin. Kabaja alaabaa tanaatiif malee. Kabajaa alaabaa tanaatiif malee. Haayawii.

Taa akkasiiti. Hee. Amma ati fuudha keetii deemu. Maal fuute sun maal fi fuuteetii fuutu qishayyuu bishaanuu kooddaadhaan alaa bittee naani beeyta. Didde moo didde ati amma. La, Ati bishaan- maali qofi carqii akka dullootatti fi martee teesse. Maal si naqe?
Sii galamee ilma kiyya? Ah, ilmoo muslimaa? Fooxuma uffattee teessi an haadha teeti nama guddaadha. Ilmoon dhalaa takka bar eega yoo amata laala gartee bira akhlaaqa irratti hoggaa guddisan. Ilmoo dhalaa amata torbaan booda ni shaffanatti mushaayyoo tantee guddoo tan dhiisi. Aadira sun maal qaba fooxaadha. Amma diddee ati fuudha hiikalas. Maal fuuta san mayyee meenaa Diddee diddee maal fuuta ummaati yemee khayri. maal fuudha namni?

Sii galee tem? Tayi. Gaddi deeqii waan takkaan gubbarraa fudhachuu ka'e. Ish ajaa hafuutee darbite. Tamaam.
Aya? Eegammaan tee diddee He.
koottuu naan jette. Wallahi fuudhati sitti dayyaa sin naqasiifiisiu. Maaf dareenii nu meeyta sittiin daaya. Lakki gaa xiqqaa fi gurguddaan akka wal jala yaa. Xiqqaa fi guddaan. Maal qaba?
Maal jechuun?
Jireenya keessa raahaa ta'uu qabu hin danda'u. Raahaa bari.
Hmm. Raahaa namni guddateetii dalagatee Hayyee.
jireenya ifirraa jijjiiree akkasitti ati Sirraa ati ni hin dhalannee jijjiiraa. ibarraa waan hin ta'e. Uma ati itti ati fuutu ni hin dhalannee hin uumamnee waara garatti. Hayyee. Aadoo yaani.
Hayyee.
Ba'adeen jaartii guddoo. Ah, Deeyaa hajjaan yoo ta'u maal ta'u?

Haa ifaajee tiyyaa hunaan kafalle asuma basiituma kanatti ifaajee tiyya fudhattee kuttiin namittiin. Namittiin jiinin. Hay jaarsa ayyuu doon jaantalas. Ma ey. Jaartii tiyyaa waan hin dagattu. Ayib ayib ayib ani amma qoosaan qoosa. Laal Baadon baadoo.
qoosaan qoosaadha. Golee na dura.
Qoosaan qoosa.
Ammaan booda ummata hofli hoflala. Hofli kun kawanni sitti fakkaatinati. Kofli kun. Niin deemaa.
Kofli kun ka si wajji taphatu sitti hin fakkaatin. Ayi. Ati baalageedha. Ayi abbaa lageedhe. Tamaam.
Wallaahi dursaa sii fi Laa isiiyyuu. tehlifii hin kakatiin. Sii fi isiiyyuu. Wallaahi sibirti wallee daati. Tamamaya sii fi isiiyyuu akkaan isin goggodhu. Kam nu goggoodha. harka utuu dubatti isin hidheetiin akka miidiyaan guutuun isin hin koflu isin godhan. Yallaa tamam.
Baalage. Amma huccuutiin aan kennitu. Hin kan nuti huccuu si haa bittu kaayee.

hanga viidiyoo birootii walitti deebinu nagaan nu turaa isin jenna.